ya xexo mi xi twini a ku ri n'wa daniel the poet okay yes man ya suke ngopfu ya chavi na lavender mara swi fike lani chavi a xavelelaku kahlekahle a xavelela a karhi a kalakala ku kalakala hi vula ku rila hi ya swo i vavisekini emoyeni um ti fika lavhenda la dyuku ni le ku teni 17 mundzuku chavi cmc u ta nyawela plus xi off ola mhm. va ri yi off yini ola se i le nghozini ivi then six hours ago um uh, diviya kambe lavhenda di tsala diku baby i love you don't worry about your hand chavi is weak so hi va ri va va byela esipara wa hina leswaku ra ni ku rhandza ngopfu nga byi wara hi voko rero ra ro ndlonge ri i ra jeepers creepers or i nga ra xikhwara ya hi ku vula ka sesi lavenda lava ri i nga byi wara i nkatanga my baby boy ivi chavi lani i nga ri yi fike yi foyinela yi ndla whatsapp call yi foyinela lavenda hamba yo di xavelela hamba ku humelela yini kwalawani a ah, six hours ago di fika di ku tshika ku ni foyinela chavi u wrong no wa nyawela u lava ku trenda tlherisela mali ya cawuke yin'waka ya hi ndlela leyo ivi laha hansi ma swi vona hi yona e e chavi cmc yi ri ku foyinini laha ivi chavi yi vuya yi twa onge yi tlevha ngopfu um eka lavender five hours ago yi fika yi ku hi endle peace na lavovu lavender petunia ni safe mundzuku 17 i va kombisa swi swa kona laha ma vona ku na va mara you are wrong baby you can't do that ni ku rhandza so chavi no hikwalaho na hala tlhelo um tichediya ta lavenda diku i miss you di misa chavi swi komba ku ri chavi a xi pakutela xi nga howuxi xisa lexiya ivi chavi leyi fika yi ku mara i byela vanhu ku ya mina a yi tiyi lavenda fika ku because wena u poste ola um ma yi vona na yi kuluveliwa yini laniwani yi kuluveliwa sweswiya mm. i ve la four hours ago yi fika yi titwanyana munhu guys mi nga hembeliwi laha hi le makumu hikuva yi byeliwe ku i miss you uh, dubu ya henhla ka yona lavenda hi ndlela yin'wana ximi xa le henhla yeses duku a nga lunghisi eku amukelana a ni yi amu phela um i amukelani chavalani a fane a nga postanga so i miss you e mina i don't miss you e ma swi twa ni ndi ra fana nga bostang ndi heta ndi jika ndi ku a ndi n'wi miss ehe ivi ndi vuya kambe laha laha hi laha ndi nga n'wi destroya ndi n'wi destroya ndi n'wi komba ku a nga tlharihanga yena u ri u lange u ri u lunghisile timhaka i va screenshot a ti-day dyona ti vheka se swilo leswi ndi swi rekhode khale mhm ndi swi tisa lani a ndi n'wi ba ndi n'wi hlakata the same time a ka ra kalakala yes ses man a nyipile ya ya mahlweni ya mina ni nga ku yini na ni nga ku ya a a hi mhaka ngopfu ya ku ri um chavi a yi chava ngopfu ku hingakanyiwa hi ola eh na na voko lera ra jipa scripers leri a hi swo sweswo eh mina lowu ni langusini lani i mhaka ku a i understand ku ri e ola a yi tangi yi ri yoxe ola yi te yi ri na swisa swo karhi swi ta swi tala ku ta swi hlaya enjisela a swi sweswoswo swi fana na masamana na maethiopia a ni ma wa vona ku va ta tindhawu linje e-e a va tivi va ri a nga tanga ri yexe mi nga ku yi le ku hluphekeni dimani na swi yisa kwale pitori va nga kona kwale i na swi yisa swilo more swa mana jade and those, those guys are busy selling some shit there ma ni twisisa yes uh, so loko o la ta phuphuruka a uh, va ta n'wi rough cuta ku va koho va yisa lavali van'wana va na ti-citizenship kwala south africa so i fanele a swi tiva leswaku a a xi xoxe onha laha a nga voni voko leriya ra xona ro endliwa onge ri a xi hakuta matoto ku fana na philani loko a hakuta hi voko eka siku ra namuntlha yes ina mani um se lana a nga vavisaka ngopfu hi leswiya swa ola or ku chava ola i vavisiwe ngopfu hi laha ka ku ri um lavender byi vulavule hi muchini wa yena duku muchini wolowo a wu tiya tiyi swona um se wa tiya masiku lama hmm? ditsiduku se wa tiya ku ze i vulavula ndla so i titwanyana munhu nya i titwan'wanuna masiku lama i nga vulavuli sweswo hi ola ya wa tiya muchini walawo e eh, e eh, e eh, dimana va a a va weak week week a nga respondi swin'wana na swin'wana dman do you know ku ri i accusiwe ko tala ngopfu ka ku vulavula hi timhaka ta especially na laha ka friend ya kona vanhu va la ta tiva ku ku humeleleni because they were so close ivi dman a heta a ndlula misaveni sweswi a nga sindzisa swona ivi va lava ku tiva vanhu swi ku hwi ku ta yin'wana mhaka swi ku hwi a xi hlamuli swin'wana na swin'wana mara la ka ka merchandise ka muchini laha wo borha mati loko swi ta la ka muchini wo borha mukelekele leyi a nga wisi mhisa loyiwani ha i nga ri laha xi n'wi hete matimba ngopfu xi ku ha se ya yima yima a xi bvi xi ba a vha wa week ti-voice note ta ka whatsapp a karhi a vulavula na lavender ah do destroy di destroy ndi etikali ye me ni nga ku yini na subscribe like share comment tlhava na notification bell leswaku loko ni upload tin'wana ti-video swi kota ku kuma something na wena okay no word i'm out mm, amara we la vhovho ni ku yimelela u tlhoko watela mina u swo ka u femara ni ku hi vana ni hlamala ku waye loyi a posta swin'we pha ku posta ni mina se mi ni hlamala ku wa posta wehe u ya u ya ni caca ene ku sheri vanhu vo tala ngopfu

Boom. Sorry, no, no, no. wrong this time bra you're wrong u wrong wena wrong u fanele u apologize u wrong thavi u nge vi ex ya mina u ya posta hi munhu wa mina u n'wi hleka hi ola no u wrong thavi Close, dude. I'm sorry, okay? I just had nothing else to eat. The bread that you gave me earlier was good, but I just wanted more. Oh gosh. Okay, it's fine.